Kwasa kwasa agoteba ng'una ebitina ebitina gwakire bwairire Kenya ase mogotoka bono mbore ebitina biatonyarire minto ebitina biatonyarire biagerire twamentire obotaka obotaka bwaichoire bwatonyarire gusii rero ntaete kobachakeria estory y'abanto aba abanyana siasa toche iga iga America tochake nonye niga iga America ekero egento kiaberemo omorwa omwabo Trump.

Abanto aba bagwatorwa mbabwate abana bamwabo basirire, gose egento kiabeire ki'abana babo, erieta riabo erieta barosetie it takes over, kwarorire? Some of these people have worked so hard eh to make their name, they've worked extra, abana bamino, chi cousin chiao, mosa koinyora riria kare abana baria bachete chi national schools. They didn't just go to national schools, ebakorete omokia bakagenda chi national school. Naki gekogera babwate amarieta aya. Abana siasa aba mosa korigeria abana siasa baito koru Kenya, ebagocha gaiga ba mobilize abanto gaiga America mbamaete ng'a chibesa enchera, naende mbamaete ng'a nini mobwate power ninwe mogotoma chibesa gochia Kenya, baba mobilise because bare strategic batagete korosia amarieta abo bagende ko run for office. Kwaigwa ng'a nyarebe nyarebe nyarebe nyarebe. Kwanya kweboria aye, okonya koigwa ng'a nyarebe nyarebe. Indi kagocha gocha kwerosia obe nyarebe. Indi kagocha gocha korwa ebitina ime obe nyarebe. Nabo ogokwaya otari koba nyarebe. ebitina bi'okotebereria otari korokunya rebe, eh? Okonyora abana baiboire enyomba eyemo abana batato, abana bane, omonto onde abwate abana ikomi, kwanyora ng'a eke ne etabia tobwate abagusii, kwanyora ng'a omwana oyomo nere bweka oikamereire. Inki gekogera? Omwana oyo tabwati nse agokorera ebitina, monto okorigia success tabwati nse agochia kobeka obongo bwaye anya kogamba abanto isiko aa. Abana aba bamino bakonya gosaberera abairi aba bakonya gosaberera chibesa, obo bakonya gokogamba bagogosaba chibesa, aye okogambwa tobwati nsa ogocha kogambera abana aba bande. Mh? Yahaba tiamache goika nsibe nasibire ne rituna nkorindwe. Mh? Abanto aba bare so and so, abanto aba bare rich, abanto aba bare politicians. Mh? Abanto aba ba created success mbabwati inse bakonya kogamba ebimonto ebi biamwabo ebisinini ebisinini because ebinto ebi biamwabo ebisinini nokonya gotangasa isika ng'a my, my sister agare iga my brother agare iga nyarebe agare iga barabwo mbabwati insa basischi opportunity Barigie chiopportunity chire Facebook, barigie chiopportunity bagende emeremo, bachake ebiasara. Egasi yabo batebererete nebitina kogamba oria omekiri, kogamba oria o- ebinto biasmaireiri, oria okorire emeremo. Eh? Omonto omino okore emeremo ere erieta riaye buna bono momanyete mwamanyire. Eh, mwamanyire ng'a oyo ompeni noare korwa New Jersey. Inche bono nkonya amache nkonya konywa iga igansa chinde noma na mpaka nagira mora natioka chi deodorant chiang'erera. Momanyete ng'a chi opportunity nchire iga iga Facebook orara ochibehe. Mm? Omokaete ng'a pe ninkonya kwoga iga iga Facebook ng'a tibwati kende ngokora. Mm? Inche nomonto onde aspiring

nimbwate ekerenga kia abana bamura abana bamura mbabwati nonya ne nonya ne voice bagokwanera mm? naende ebiombe ebi biacha mm, oigwete kwasa kwasa ateba ebiombe nobo bire isika abanto sikuizi abasubati babwataine ebiombe bire chinguru sana bakobwaterana bachangire omosubati bwango bwango bamong'anye mm? Omosacha bono kwaba risurugenyi, bakobwata bwango bwango bakominyokia kotini amasase aria mwanyorire abana, onye ntori we empire the boy child, onye boy child nechera togenderete konya gotoma, the future is dark, our children are going to end up in jail, our children are going to grow up without fathers, because bono intwe abana ne ebitina bioka totige totegerere to totebererete twasoire ebiombe mh. Tosoete ebiombe, togochangerana bwango bwango twabeka omosacha isiko. Chi hand out inki chiragokonye? Onye tobwati chibesa chiao ng'aki chibesa chia ebiombe chiragokonye? Ing'aki omonto bwe ekiombe nache achakere omwana oye achire echela nkare nigo ogocha gochangerwa, ochangerwe bono. Indio ogocha korwa obotaka ime iga oboriri obo bwa okonya gochangerwa bwa okonya gochangerwa ogende. ochie korigia chibesa. Mboro bono abasu- abanto baria ebiombe biria bagotubete iga oroche egesunte ime um? Aye inki bwanchete gokora gegogokorora ge- gekoretere chibesa? Ebiti notebererete ng'a my sister akagenda ng'umbu na atotigete iga iga tochandegete, my brother akagenda ng'umbu naende facebook eye buna yacha bono moroche tokonya gosmile ime aa, My sister akaenda ng'umbu iga akonya goeta Itachi vacation My sister akaenda ng'umbu iga akogorera abana chigari buna nagorera omoiseke one egari tomanyeti ng'a nase ebiria emiaka kumi na tisa nche kogorera omwana egari mm? ng'a ne chigari akogorera ebimwana ebisinini tochandegete iga iga tamanyeti ng'a America egari ne necessity bono aye obongo bwao gotebererete ebitina mm? Kwanyare kweboria ng'a what are you passionate about? Kwanyare kweboria ng'a inki ntagete gokora buna inche nyarebe, buna inche mtoto, buna inche nyangena. Inki aye otagete gokora? Inche ekeegwa kiane Nyasae ang'ete nogokwana omonwa oyo. Naende omonwa oyo ondeteire efaida enene sana. Ebiasara ebiria biane ngokora ngokwana omonwa oyo, omonwa oyo noro okong'akanera chibill.

Some of you are engineers, inki ore so passionate about kegokoretera income, ribaga okonya goteberera konya kogamba mosubati omino, kogamba omomura omino buna tari gogokonya, kogamba gose ng'a tari gogokonya, yaani ayio gotebererete ng'a tari gotokonya tari gotokonya, indio ogocha korusia ebirengererio ebio ng'a tari gotokonya aye ochake gwekonya, um.

News media self made tiga batagete empawe ebi company ebi ebisinini ebisinini eh ogende oyegwe aka grant karia naye okore egento momanyete ng'a there is opportunities to make money here on Facebook riria bakonya goteba ng'a inche akonya kogamba inki ng'a ng'a inki atebete ng'a inki atebete rero onye ngaki abegete rero ng'ento kiagete naende iga ore omotaka.

Omomura omosae omong'ina oyio oganchandete, mbari gogotebi ng'a omosacha oyo gose omokungu oyo iga abwate iga are lazy ebitina ere kera rituko nere ritina mh. Ebitina bioka ebitina mh. Tobwati gento okogamba kere iga mokwagacha iga mo mosemani ng'ina ng'aki nyarebe ng'aki togokora aye bwana nintagete omosubati ng'aki tokwagacha omochie aye ng'ai nkonyora chisimiti buna bono omonto antebie ng'a yaya Nintaete kwagacha ng'a inkonyora abaaga abanto bakong'agachera. Ebinto bioka okonya gokwana korwa omonwa oo ng'a nkwarora buna abegete etishirt yaino ya Disney, eh, baria mwanya mwachire Disney, onye nkwanya gochia Disney, genda origererie YouTube orore buna Disney bago create magic, okobaakana chibesa chiao bakoorokia bago createri magic, mboro na omonto ochiete agaikaransa akarosi Disney eria abanto bagende ororo, yaani look how beautiful this. This is mbore eartist nere egodurwa ebinto ebi eh? Inche nomonu mbwate aye net eartist aye nobongo obwate you are funny abanto bare funny abanto bande bare bagotera eh? Aye what is your passion kwanya kwebori ng'a what can I do and I do well naende bono eplatform eye tobwate inche nimbwate chibesa nkonyora ase nkonia ebiasara biane inche iga iga ng'e omonto onde ogonsekia Inche iga iga ng'e omonto onde oko act, inche iga iga ng'e omonto onde okoni chianga, inche iga iga ng'e omonto onde okoni chi okorosi chi o- gokini chingoko eh. Kwarorire? I aye bono o- okonya gokora ebitine bioka bioka ng'a abachiete mbari gotokonya kende eh. Inki rengaki obwate ekero ogochi ogosoa Facebook? Ekero ogosoa Facebook egoli yao ninki? Inki otaete gokora Facebook? Ng'aki otaete Facebook egokonye? Gose aye ogosoa Facebook kwanya go browse kwanya korama abanto? Abanto bande they are making millions, my friend is making over a hundred thousand, inki agokora? Egasi yaye nokobundisa abanto buna bago declutter the house.

Nkobore curious eye bagoteba ng'a curiosity kwanya koba curious na ng'aki abanto aba bare Facebook nfaida ki babwate? Momaete momaete ng'a Facebook yatwakanerete egatoira mpaka San Francisco eh? Egato egatobundisa egototebia buna tokorane chigroup echi erinde torosie chibene torosie chibesa mh. Bono oroche onye nkore omokia anga bono nainche nkorosinde chibesa lakini buna mo ngendererete gokora omokia iga no I pay my bills kore Facebook. Facebook tari ase ogocha kwanya koragaya ororo, ask yourself ng'a egoal yao ninki? Naende egento kende obosiberi bonde tokobwate ne- ne- ne- ne- ng'a ne chisiri. Omonto agocha okora mentoring program ogotebia estory yaye buna yarenge. Bono intwe abagusii gochi gotebia estory buna yarenge, chikasini chikong'akera chisimi gochia, chianko chikong'akera chisimi gochia ng'a gwatagoire omochie bwa ongwenyi gwakorire, abande ng'a obee gaki obee. Intwe bono nabo togokwa abataka iga abagusii ng'a, Obe! Mwatotangasire! Ebitina ng'omosubati oria iga akwanekera abana baye Facebook, ogosooka okoria. Ng'a obe omosubati oria obekire abana baye Facebook, gaki inki agokorera abana igo? Ogokwa omotaka ng'a totaeti obeka abana Facebook, tokogora ebitabu. Imanye ebitabu ebi tokogora iga iga tosome ng'ai egetabu keri kere. Egetabu eke ngosoma bono iga, this is the last egetabu mbwate, kegokwana igoro y'abanto bare negative. Abanto bagokodimora raiso gochia gochaka kende bagocharokera, kogochia gochaka kende bagocharokera eh, abairi kwanza nabwo number one baroche ngokwana iga iga Facebook, nkonduera more abana eschool fees, nkong'akanera more enyomba, nko- nko- nkombekera more amaguta egari eh,

Have you ever asked yourself ng'aki how can I make money on Facebook? Abanto bari my cousins mokonya gompolice mwanya komanya muna ng'aki e- stima yane egwakanu. Abanto bari mokonya kondigia ebitina mwamanye mwanya komanya ikaria yane nereri. Abanto bari moko moko mokondigia ebitina Facebook mwanya komanya ng'aki e vision yane koru bono 10 years from now what do I want to do?

Nigo totomire ebitabu ebitabu okorika notes facebook egogotebia ng'a kei kora iga kora iga ntore egroup ende facebook togosomigwa buna toko run chigroup erinde torosie chibesa. Facebook nebwate oyo na omonto ochagete art school obwate art school agokora online okora chividio online obundise abana buna bago draw art onyora chibesa. Korende ebitabu nao bire iga iga, okonya gwesomia, okonya gwesomia. Aye bono oganyete Penina omino akore emeremo agotomere chibesa, aye oganyete Mary omino akore emeremo agotomere chibesa, aye oganyete Eddy omino abe omo MP. Oikanerete momura omino abe omo MP, momura omino gakoba omo MP, aye obe ki? Aye nkerenga ki obwate nabo ogokoigwa onde takomanya, nabo ogokwa erieta riao onde riatoka nonya nogoateka, nabo ogokwa otiga abana bao batabaetire egasi ende yonsi, nabo ogokwa otanye koira abana bao dizni, nabo ogokwa okonya gosaberera. Ogosaberera is a very bad career, is your passion ogosaberera. Aye bono egasi yao Nyasaye iga agotongete ense eye, onye gosaberera, your passion is begging,

Abairi baria ninwe ntaete nkwanire rero mokonyakondiki chi inbox ng'a inki agokora Facebook ng'a ngogototanga asare tata onye moyo arenge anyore Facebook anga nanyebegete nere aba abunde ase abanto my father was a great the greatest man that ever lived and he he he he documented everything why did he document everything? Hm? Ngiekore tata ari kogacha ebinto bia abana baye bonsi Bono abanto bande bamenye kondangeria abanto abariri ng'a natige gwetagora o- naye inche mpeni aye ng'o, aye ning'o, erieta riao ning'o, inche mpeni elegasi yane ngotiga magega ng'a mpeni. Abachukuru bane bache gotranslaterigwa ebinto ebi ngokwana batebi ng'a oyo nyokoro aye ning'o? Ng'a- ng'a Donalds Trump brother dies Uhuru's sister what? Gladys is somebody what? Aye erieta riao ndiriri ebitina. Nabanto bari twachete ng'a ng'a tokonye abanto baminto tokonye abanto baminto bono ba nabo bagokorwania kabisa. Nabo bagocha bakorigereria bakaete ng'a nabwo okogamba chividio okokora ng'a nachi nai inche akogamba. Tari aye tokogamba ekero okorora ebinto Facebook tari aye tokogamba. Ebinto ebi kera enyomba bagoteba ng'e e ng'e kera enyomba nebwate ki? Enyo kera enyomba mechie moburu bono. family teiyo etabwati bitina, kera efamiri nebwate ebitina, iga ekero nko okoigwa gokwana estori iga iga, tokagaa ng'a naye ndoche tinkorochi, oroche omosubati ogende ong'aine aba ebiombe ebi otebie abanto ng'a omosacha ankorete iga ankorete iga, ani omosubati oria iga aramete omosacha mh. Abasubati baria bateba ng'a eh tochange gaki, igo mbobe sana bagochangera rituko erimo, rakini obogima bwaye life time abana abo gocha gokina emechango eye ya ebiombe neche egokineria abana. Amachuma kwagenda kwagamba mokao ng'a mokane iga are iga mokane iga are iga omonto okoa advice aria ase mokonywa amarwa abande bagoa advice gotindete kwamenya gocha gwachaka gokogoi mokao kwamokogoi kwamosigiki abanto ba isiko bago bagogoa advice ng'aki abanto ba isiko bakorwa isiko bache gontebi buna nkomenya na omosacha one na omosacha one inche emenyete nere. Ekero obwate ebitina, obongo bwao bore, bore so occupied nebitina. That is why abanto aba bange abataka aba igo batebererete ebitina. Abanto bebitina babwate chibesa nabake sana gose bachagete ebiasara biga big. Ebitina bigokobeka obotaka ime barigererie ng'a tanya gototomera kende, ng'a tanya gotokorera kende. Ebitina occupied obongo bwao nebitina. Facebook has given you time 24 hours. Orosie chibesa iga iga on Facebook but you are so busy konya goteba ng'a peni inki agokora, ng'aki peni are iga, ng'aki peni are iga. Inche ne risase korwa gusii omosubati bwongwenyi korwa nyandoche ibere. This is my passion. Noba my sister, noba my mother, noba my cousin eh? You are not going to stop my drive. You are not going to tomanyeti ebinto bigenderete isika. Inwe bono aye okaete ng'a Facebook neye okonya gopost. Yaya, inche am at work.

Keyie ebitina bw'eagache, naende ekero gwachakire kweyagacha, ogocha kwanyora bono nigo ore very busy, tobwati inso okonya kogambera bitina, naende tiga mbatebi buna inche Penny, by the time ngosoa borere, toro nchianya komborera, there is no one day. chitoro chianye kombora am very active in fact nonya mbono ogo onde delayed ase epassion yane onye eng'ainie amapema lakini naende na abana natagete ng'a tiga ang'ire ng'ora ndakinie abana onye enchaka mapema na omonwe oyo one and anga tindi go clock in and out omonwe oyo one is a gift i have.

gokwana igoro ring'ana ria Nyasaye my heart is warmed lakini imo obasa gotoretera selfish politicians ekero ogocha gokwa ogocha koigwa ng'a nani is to who mm? Matiang'i momura omwabo Matiang'i erieta riao riachire abanto aba they are here trying to nyonya us barabwo barosie amarieta abo intwe amarieta aito akwe naende nabatebetie young people bari mogochi gosoa chikura bono iga make sure you don't die Omonto oria okominyokera iga aria Ruto, Ruto iga atigete chibesa mpaka ebibi chimbe ne bitabe enchara. Make sure buna mogochia kominyokania aria amaandamano aria bosongo ng'a gwatigire a legacy behind. Don't die for politicians. Anybody who is wise onye korema, do not die for politicians. They will never die for you. Naende ekero chikura chiaerire, they never remember you. They are building a legacy for their children. Ekero twachete iga iga America, abande ekero togokora emeremo 11 to 7,

Abana bao bagocha komanya ng'a tata iga arenge iga, iga akonya gochati chisimi, akonya gochiti na abasubati, okonya gochati omwa abaiseke ba abande omo- omong'ina onde akineti amachuma bono kwanyora omosubati okonya gochati. Oyio na omoiseke bwa omonto otaete oria egento, omosubati oyio iga akineti buna ng'ina, aye ng'a ogogokini na ise, aye ng'a ogogokineria abana bao. You are so busy running around, you are so busy cheating.

Oroche Marieta aye tabwekaini, nongwenye inde begete akomanye ng'a nomogusii inde. Marieta aye tabwekaini. Tiga konya korigia abairi bande konya kobaa chi headache, they need to do their own things. Tiga konya gochanda abanto ng'a abande bakorigia omosacha onde, omosacha one nigo akorokwa Abraham mwangangi ombane. Eh, tiga konya komorigia nabwate goals and dreams chiaye, tiga go disturb abanto babwate goals and dreams igoro y'omonto onde ogokora ebinto biaye. Kero nasoire borere ndaire nkorara, ealarm egontura 6 in the morning, I wake up nateba ng'a Nyasae mbuya mono another day. Tari ng'a ng'a ng'a naende ndengerereti ng'a inki Dorcas atebete, inki Emmy atebete, inki Nyarebe atebete, I don't have time for that.

and ea kogamba ebitina, naende ekero nkoba encourage igoro y'enywomo, because ninde bwone nimbwate abana, nywomo tari yane, inche nomonto onde bwone na abana bane, ekero nkobatebinia ng'aki work it out, amasase work it out, try to work with your husband, try to work with your wife, we have worked it, we are trying, omogaete ng'a intwe ntwakeroche, ntokerochi, we are struggling, but we encourage you ng'aki work together, Ebinto ebi bia social media abanto bakonya kobang'aina bakonya kobang'aina chi inbox, abanto baria ba social media mbagocha gogokonya ekero abana bao bagocha gogosinya. Ekero okogambia abana bao igoro ye chianti chiabo, kwarange kwagambia abana bao igoro ya ise, kwagambiria kwagambia abana bao igoro yaba ye chianko chiabo, abana aba ekero kaba bagocha kogania omonto abakwanire riria batari babeire abanene, ng'o orabakonye? Orabe ng'a ngwakure ero. Abana aba bairi bachia komenya mwa mwang'ina moke. gose bachie komenya mosubati omino, mbabe moyo. Because bono kwarwanirie abana bamino, kwarwanirie abairi bao, onde taiyo aye okoigwana nere, eh? Ebitina bioka nabio otebererete tiga nywa amache tingireka, ndabase koireka ntaraba rich, naende omanyete iga ntagete koba rich, am going to be very rich, tiga nywa amache ting'akanse, abanto aba mobwate ebitina mo focus, omanyete ng'a I just come here to make noise, I don't just come here to make noise, I have things, mmh.

Nabo toiboire igo chinkoro tobwate echinga amagena. Abanto bande ntoiboire ntori gokumia nabo nonya ne chianga nabo okorusia otare bosa. Ntobwekaini. Abanto bande na motogamba boire bono nari toigwete buya ng'a ngaki oigwete bakongamba isiko aa. Mh. Abanto bande ekero tokogambwa bono nari toigwete buya. Abanto mbare bakogambwa babe aa. Inche ekero ngambire bono onkumeti ninywete ng'a ndoche ninkeroche because ekero mokonya kongamba that means ninkeroche. Naki oratige ebiasara biao ochi kogamba penny okonywa amache Facebook ne ebinto biane ngokora Facebook ne endagera nkonya koragera ne ebinto ngo biasara biane igo igo onde very very important tobasa kongamba okae ng'a bono gwankirie mocho mocho ya penny tegokwa nimbwate ebinto ntete go accomplish ntararwa ense eye igo tobasa gokora ng'a ng'a bono otagete omogambe ng'omo gose abanto mbare naba nobagamba mbari kogambeka. Abanto mbare noba stop tokoba stop. Abanto mbare ng'a nobateba ng'a ng'a bare amaraya bono narete ng'a omanyete ekero buna inche ekero okondoka riraya that means omanyete riraya obwate enyongo engiya, riraya obwate okorobero akaya, ri riro riraya obwate omobere omuya abanto rende bagwanchete. Riraya is a compliment bono ekero okondoka riraya that means riraya is is presentable.

amaraya iga arikeni, igo ekero kwarokwa riraya risase, tochake kong'aa obandemire riraya no, tiga bakogambe because mbabwati kende bagokora, tiga bakogambe because they are they are idle, aye bono focus on you bara amaraya bwao, nonya ne echaiburo echio onye tori korosia onyerosie, nonya na amaguta konya otari kweyaka eyake onye gokorigereria ng'a ndoche riraya eri ndigendererete, Omosubati onde, estory y'omorente totebe, omosubati onde igoro iga antebetie ng'a, Penny, sabera ababisa bao, inche omanyete timanyeti timanyeti nanye gosabera ababisa anyway, namokaneti ng'a tindi gosabera ababisa, lakini agantebia egento ekemo, sabera ababisa bao erinde bamenye amatuko amange, barore buna ng'aki ogochia koba bosio, hey! Etopi epointi eyio nkanyeancha sana. Sabera ababisa bao mbakwe bwango, baike korora buna obogima bwabo bogendererete, baike korora ng'a abana baria bao batagete banywe amariogo mbari konywa mariogo, baike korora ng'a omosacha oria ba- gwatagete abago divorce tarago divorce, baike korora ng'a obotachiri boria bakaete ng'a tokoba tachiri kwabeire etachiri, baike korora ng'a Penina achete aga- akaba self employed sikuhizi na- tari go clock out indue etestimony. Tiga Nyasaye am- abae amatuko amange. nabo omwana omino ogochi okwangete, nabo abaibori bao bakwangete, nabo abakori emeremo mh? Omosubati oyo iga are mokalenjin, iga antebetie ng'a Penny, nanye korengereria ring'o abwo, inche nkore ng'a ababisa bane tiga baturungane nonye na orosana, in fact nimbarora tinkoba tinkobakonyera, lakini bono ntaete nchake gokonya abande, mbare ontagete. barabamenye barore ngotiga emeremo, bamanye ng'a nachete ngatiga emeremo. Konya enkorere ng'a tiga baturungane nko- onye ne egari mbwate ngoeta ababisa because I don't care about omonto okorwa ande lakini gatebeti ng'a yaya, sabera ababisa bago bamenye amatuko amange naria bararore eki Nyasaye agogokorera because aye tobwati babisa, aye tobwati onde otaete buna ng'a- ng'a egento getare komobera, no, aye mbuya ore. Bono barabwo, tiga bakore ebitina kabisa. Lakini tebi Nyasae abe amatuko amange. Mama nagantebiri lakini nanye gwancha ng'a ngosabere abanto bagochandete no. Agoteba ng'a tiga Nyasae abe amatuko amange bakinie abana barore abana babo. Tiga Nyasae abe amatuko amange barore ng'a oyo mpeni oria otware korama Facebook. Barore ng'a oria mpeni oria bakogotana omogaka oye twatagete adivoswe. Barore ng'a oyo mpeni oria ominto twatagete abana baye banywe amariogo. Abana baye bange esukuru, abanto baria bagogosabera ebinto ebibe. Mh? Omosubati oyio anteti ng'a basabere bamenye amatuko amange. Kei, Ladi Ladi, nogore korwa New Jersey? Abairi bane mbare iga iga abanto mbare ngocha konya koumera naende momanyete Facebook eye yankonyire sana. In fact siku hizi, mbwate edoctor, mbwate eloya, mbwate eaccountant, inche kende nkeiyo ntabwati. Anything intagete I just text nanyora. My life is very easy. notarasube ase Facebook you are connected tiga ng'ende because ababisa bane mbara bande emeremo emeremo eye ntaete gotiga bakonya korigereria ng'a nsa ngapi acha ng'a morike mocheki bono mbaro ororo bambe bambegete mache mache mbapimete sana nimbapimete mh igo ominto tiakonya gofocus on abanto aba bakonya gokogamba tiga bakogambe because mbabwati kende bagokora onye na abanto bamino barigereria bakwane bwakire bwairire ekero abanto bare idle naria batebererete ebitina nyasae oyio.